Joël. Kelly.
Wéi laang war däi beschteg Sex? Uh, dat ass eng gutt Fro, well elo misst ech fir d'éischt mol mer iwwerleeën, wat dann dee beschte Sex war. Mee wann ech probéiere mech dorun ze erënneren, da géif ech soen, dat esou déi Sexen oder déi Erfarungen, déi am beschte waren, dat déi ëmmer relativ laang gedauert hunn. Also ech géif esou soen, Zwou Stonne plus. Mhm.
A bei dir? Jo, ech fannen et och extrem schwéier ze soen, wat de beschte Sex ass, well een jo zu ënnerschiddleche Momenter quasi ënnerschiddlech Bedürfnisser, Wënsch an Erwaardungen un esou eng sexuell Situatioun oder Interaktioun huet. Dofir war et vläicht esou dee beschte Sex fir dee Moment an zu deene Saachen, déi ech wollt. Mee ech denken, dass dat meeschtens Momenter waren, déi op jidde Fall esou iwwer eng Stonn gedauert hunn. Also ech hu vill gutt Erënnerungen u Sex, deen esou zum Beispill e ganze Moien, e ganzen Nomëtten oder e ganzen Dag gedauert huet, einfach well d'Zäit ronderëm esou e bësse méi cozy war an een sech konnt souvill Zäit fir hineen huelen. Also net nëmmen um Sex u sech läit et, mee och esou un deene Saachen, déi ronderëm sinn. Dat hei ass méi wéi Sex. Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zu Sexualitéit. Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Jo, wëllkomm bei enger neier Episod vun Méi wéi Sex. Mir schwätzen haut, wéi der wahrscheinlech schonn geduecht hutt, iwwer d'Dauer vum Sex, also wéi laang ee matenee Sex huet. Eng Fro, déi, mengen ech, ëmmer erëm vill Leit beschäftegt. An well mir dann ëmmer ganz meta un déi Fro eruginn, froe mer eis natierlech als éischt, Ass dat iwwerhaapt wichteg?
Ech hu mech dat tatsächlech och gefrot, wou s du virgeschloen hues, datt dat en Thema wier, iwwer dat s de Loscht hues ze schwätzen. An da war ech esou, Aha, okay, kann ech doriwwer eng hallef Stonn schwätzen? An dunn hunn ech ugefaangen, esou e bëssen ze brainstormen, wat mer alles dozou afält. An da war ech esou, Oh mäi Gott, et ass esou e spannend Thema. Well ech denken, virun allem esou an der Ëffentlechkeet iwwer d'Dauer vum Sex geschwat gëtt, esou a Bezuch mat Qualitéit, also datt wéi laang Sex dauert, vläicht eppes mat Qualitéit vum Sex ze dinn huet oder sou. An ech si mer net sécher, ob dat stëmmt. Ech mir och net. An ech menge wann et stëmmt, dann net aus deene Grënn, un déi een normalerweis géif denken oder déi mer sou an der Popkultur oder an der Gesellschaft sou als Mythen, déi sou ronderëm schwiewen. An ech mengen, datt do awer vill sou falsch Ideeë ronderëm schwiewen. An ech mengen, datt dat och virun allem aus der Pornoindustrie kënnt, wou Pornoe jo oft eng gewësse Längt hunn a wou een Leit gesäit, déi performe bis zum Enn a super laang kënnen all méiglech, scho bal athletesch Saachen do virféieren, wou een dann éischter d'Gefill huet, et géif een iergendwéi Spëtzesportler a Spëtzesportlerinnen nokucken, wéi dat ee Leit beim Sex nokuckt. Ech mengen, datt et och ee grousse Mythos gëtt, deen e bësse esou ass, an heterosexuelle Koppelen muss de Mann laang kënnen an e muss seng Erektioun laang hale kënnen, well soss kann en d'Fra net befriddegen. An ech mengen dat, obwuel ech géif soen, datt ech fannen, datt längere Sex generell besser ass, mengen ech, datt et guer net un deene Saachen, déi ech elo all opgezielt hunn, läit, ob de Sex elo besser ass oder net. Also den Mythos un deen s de uspills ass quasi dass laangen penetrative Sex an laang Ausdauer ass gläich gudde Sex, oder? Genau. Jo, jo ech mengen dat ass, dat stëmmt och net, well also ech mengen fir déi Fro ze klären huet et eppes mat Qualitéit ze dinn, muss mer vläit och driwwer schwätzen wat ass kuerz oder wat ass laang an wéi laang dauert dat, mee fir ewech ze huelen, Statistike soen, datt den Deel vum penetrative Sex an Heterokoppelen, well et gëtt, also ech hunn nëmme Statistiken zu Heterokoppele fonnt, deen dauert 4 bis 5 Minutten, mä ech géing jo mol behaapten, datt déi meeschte Sex, ausser datt e ganz kuerze Quickie méi laang wéi 4 bis 5 Minutten dauert, sou. Also ech fannen, dat ass schonn ee vun den Haaptbeweiser souzesoen, firwat dat net. kann fonktionnéieren. Also ech hunn nach eng eng aner Studie fonnt aus Kanada, do hu se heterosexuell Koppele gefrot, wéi laang hiert Virspill, hu si dat genannt, an hiren Intercourse, also penetrative Sex, wier, an do war den Duerchschnëtt sou siwe Minutten. Mä Also ech mengen, datt et esou ënner 10 Minutte kann een esou als Fauschtregel festhalen, datt dat warscheinlech iergendwou d'Statistik oder den Duerchschnëttswäert ass. Wou jo lo warscheinlech jidderee vun eis géif soen, dat ass immens kuerz. An an där Studie war et esou, datt dat, wat si als Virspill bezeechent huet, dat huet awer esou eng Véierelstonn bis 20 Minutte gedauert. Vun dohier muss een do wahrscheinlech nach eng Kéier immens differenzéieren, wat d'Leit dann mengen, wann se soen laange Sex oder kuerze Sex. Wou giffs du da elo soen, wier bei dir esou d'Grenz zwësche kuerz a laang? Ech fannen dat guer net esou einfach. Also ech hu fir mech opgeschriwwen hei, kuerz ass esou tëschent 5 an 30 Minutten, laang ass esou ab enger an enger hallwer Stonn bis esou den hallwen oder ganzen Dag. An dann hunn ech mech awer gefrot, ok, mä dat heescht dat, datt déi Zäitspann tëschent laang a kuerz da lo mäin Duerchschnëtt ass, wat 30 bis 90 Minutte wier? Ech hu mech dunn och gefrot, ok, wann ech quasi Sex bei 5 Minutten usetzen, also kuerze Sex dauert ab 5 Minutten, ass dann alles ënner 5 Minutte kee Sex? Kann, weess de, sou kann ee bei zwou Minutte Sex iwwerhaapt Sex hunn. Also, an ech mengen, do si mer erëm bei der gudder aler Fro, déi mer an dësem Podcast sou gefillt all Kéiers hunn, Wat ass Sex? An ech fannen, déi Statistik, déi s de virdru genannt hues, weist dat jo schonn, andeems se dat sougenannte Virspill an de Penetratiounsdeel sou vuneneen trennen. An also, wéi mer an eiser Petting-Folleg festgestallt hunn, Joëlle, géinge mir jo soen, dass Virspill oder Petting op jidde Fall zum Sex derzougehéiert. Ganz genee.
Dat heescht, jo, wann ech heavy fummelen, dräi Minutte laang, ass dat da kuerze Sex? Ech weess et net. Dat Schéint un der Definitioun vu Sex ass, datt jo keen dir perséinlech dat ka falsch maachen. Also wann s du an eng aner Persoun dräi Minutte ronderëm fummels an du dees dann dono, dat wär elo coole Sex, dann ass dat jo einfach esou. Also do gëtt et jo keng wëssenschaftlech Definitioun, oder och wann et eng giff ginn, da kinnt der déi jo egal sinn, well du has jo däi Spaass. Oder eben och net, well et ze kuerz war. Mee et ass jo trotzdem, trotzdem dann dat, wat s du dofir definéiers, wat Sex ass. Mee jo, also ech fanne wichteg, fir eben net deen, déi Andeelung oder déi strikt Andeelung a penetrative Sex an a Virspill oder Petting ze maachen, Wat jo och bei gewësse Konstellatiounen, wou keng Prenetatioun stattfënnt, guer kee Sënn méi ergëtt. Dat stëmmt.
Also dann hätte jo gewëss Leit ni Sex. An dat ass jo definitiv einfach net esou. Jo, a well s de gesot hues no wëssenschaftlechen Definitiounen, also ech hunn an eng Studie fonnt aus Australien an do definéiere se Sex als dee Moment, wou de Penis an, naja, ech huelen un, d'Vagina agefouert gëtt, bis zu deem Moment, wou de Penis ejakuléiert. An dat ass genau déi Mooss, déi si huelen, vu wéi laang Sex dauert. A si hunn esou 500 Koppele gefrot aus den Nidderlanden, dem Vereenegte Kinnekräich, Spuenien, der Türkei an den USA. An do si mega, mega vill ënnerschiddlech Saache rauskomm, nämlech esou tëschent 33 Sekonne bis e puer Minutten. A fir drop zréckzekommen, wat s du gesot hues, jo, mee bon, wat ass, wann lo kee Penis mat am Spill ass oder et guer keng Penetratioun gëtt? Kann een dann d'Dauer vu Sex net moossen? An ech fannen et och iergendwéi krass, dass du quasi dass de e Mann brauchs an der Konstellatioun als Norm fir, also si nennen dat och normal Männer, déi normale Sex hunn, fir iwwerhaapt dat kënnen ze moossen a wëssenschaftleche Studien. Ech fannen dat iergendwéi schonn krass. Dat ass immens peniszentréiert, sou als Idee.
Jo, ech hu mech do gewonnert an dat war eng vun deene wéinege Studien, déi ech zur Dauer vum Sex fonnt hunn. An ech, also ech verstinn, dass de sou quasi eppes mega gutt Moossbares wëlls hunn, fir esou eng Aart vu Wëssenschaftlechkeet, an dat léisst sech halt einfach gutt moossen un deene Kierperfunktiounen. Mee ech mengen, mir si mëttlerweil méi wäit an eise Fuerschungsmethoden. Mee bon, fort vun de Statistiken, hin zu dir, Joël. Ech froen dech elo zréck, Wat ass da fir dech kuerzen oder laange Sex? Ooh, also ech mengen dat ech mer denger Definitioun, do kann ech mech scho bal bëssen uschléissen, also esou iergendeppes zwëschen 5 Minutten enger halwer Stonn hätt ech och elo gesot, kuerz an dann laang, jo ab enger Stonn ab vläicht och nach bësse méi laang. Also vläicht géif ech da soen, ab 90 Minutte wier dann wierklech laang an dozwëschent ass iergendwou eng normal Dauer oder eng, eng gemässegt Dauer. Woubäi ee jo och soe muss, datt een net ëmmer esou mat der Stoppauer niewendru sëtzt. Also ech weess vun enger Kéier, wou ech effektiv et opgeholl hunn an doduerch eeben einfach et beziffere kann, well do dann natierlech eng Zuel dobäi stoung.
Dat war eng Dräivéierelstonn an ech mengen, dat ass mer effektiv relativ wéi eng normal Dauer äh, virkomm. Also wo mhm. schon net gesot hat, dat fir lo furchtbar lang gewichtcht, mir och net furchtbar kurz. An de Schmengen spielt einfach du hast dat schon bisschen ugedeit, was du gesot hast wann den Zeit huet fir de ganze Moiens oder de ganzen der Mëtte Sex zu hunn, dat spielt jo och immer mat dran, dat den net immer éiweg Zeit huet Also sief et, dat een, wann een owes Sex huet, dat een dann iergendwann muss schlofe goen, well een deen nächsten Dag jo nach iergendeppes muss maachen a vläicht net wëll déi ganz Nuecht duerchmaachen, obwuel ee Loscht hätt, dat ze maachen. Heiansdo huet een och Sex matzen am Dag an et huet een dono nach iergendwelch Verflichtungen oder et muss een nach akafe goen oder soss iergendwelch Saachen, déi een, déi een nach sollt maachen ausserhalb vum Sex hunn. Dat spillt jo och alles ëmmer mat an Also ech hat och Situatiounen, wou Leit iergendwéi hu missen hire leschten Zuch oder esou kréien, wou een dann sech scho selwer en, en Timer stellt, esou, okay, dann an dann spéitstens sollte mer ophalen, well soss kréien ech mäin Zuch net méi. Dat ass, jo, éischter, éischter nerveg, deen, deen Drock och bëssen ze hunn. Also da kann een dat selwer net méi esou gestalten, wéi, wéi laang ee verschidde Säche gär géif maachen. An dann probéiert ee vläicht och sech ze fläissen, wann een dat esou ka soen, wat awer vläicht net onbedéngt ëmmer déi beschte Léisung ass. Jo, dat géing ech och esou gesinn. A wou s de virdru gesot hues, mat der Stoppauer niewendru stoen, ech fannen och guer net esou einfach, doduerch datt wat Sex heescht oder ass fléissend ass, ze definéieren, wéini et ufänkt a wéini et ophält. Well also heiansdo mécht ee jo dertëschent eng Paus, geet pissen, ësst eppes, mécht iergendwéi eppes aneschters, wann een iergendwéi dee ganze Moien oder de Mëtte mateneen Zäit verbréngt. Mee och soss 't ass jo net nëmmen esou, dass ee sech denkt, ah, lo hunn ech mega Loscht an da fänkt een u mat knutschen an da geet et lass an dat weess ee scho virdrun oder esou. Heiansdo ass ee sech jo selwer guer net esou sécher, ob ee Loscht huet oder net an da fänkt ee mol u mat knutschen a kuckt, wat geschitt an dat dauert da vläicht e bëssen, bis dass sech dann esou eppes entwéckelt an heiansdo entwéckelt et sech an eng aner Richtung, dat weess ee jo virdrun net esou genau an ab wini fänkt een dann u mat zielen. Also ab esou engem bestëmmte Grad vun ugeturnt sinn a wann een dann op der Skala vun Unturnung op, ech weess net, iwwer 5 vun 10 ass, ab da fänkt de Sex un, oder wéi? Jo, dat fannen ech och guer net esou einfach do en Ufanks a Schlusspunkt ze man. Ech wollt grad soen, den Schlusspunkt ass och guer net esou einfach. Also natierlech kann ee soen, ok, et ass fäerdeg wann jiddereen esou vill Orgasmen hat wéi een gären hätt dee Moment. Also éischtens muss net jiddferen een Orgasmus hunn, et kann och sinn dat dat iwwerhaapt keen een Orgasmus huet, dann ass et vläicht nach méi schwéier ze wëssen wéini dat elo ophält a wéini dat dann de Sex an d'Kuschelen, Fummelen, nieftenee leien riwwer geet. Also jo, déi Iwwergäng sinn immens fléissend an et ass net esou einfach, dat ze definéieren. Also ausser et hëlt een, et ass een iergendwéi Wëssenschaftler op enger Uni an et huet een eng ganz genau, ganz exakt an op jiddefalls wëssenschaftlech Definitioun dovunner, wat Sex ass. An ech fannen, also wéi s de gesot hues, den Endpunkt kann heiansdo schonn méi kloer sinn, einfach well s de war der Wecker gestallt hues, well s de dono nach muss op e Rendez-vous oder well s de Besuch kriss oder well s de nach muss heem fueren oder sou. Mee wann et esou ass, dass een dono keng vu bausse gesate Stoppzäit huet, weess ech oft och net, wéini et elo eriwwer ass, well vläicht geet ee pissen an dann huet een Honger a keng Loscht méi oder et geet dono nach weider. Ech froe mech, wéi vill een dat vläicht och ka mat bestëmmen, also wéi net nëmmen esou kierperlech Erreegung vläicht och do eng wichteg Roll spillt, mee mir ëmmer méi bewosst gëtt och, dass een dat selwer ka steieren. A wann ee seet, ok, mir ass et net wichteg haut en Orgasmus ze hunn, an da léisst een dat einfach esou ausféiden, oder et kommunizéiert een, hey, mee ech muss elo, ech weess net, säit enger hallwer Stonn oder esou, an ech mengen, ech hätt nach Loscht et gären ze probéieren, wann een nach keen Orgasmus hat, an dann gëtt een sech nach eng Kéier drun souzesoen. Also ech fannen dass och vill, well s du esou vun esou Mythe geschwat hues, dass et och vill esou dee Mythos vun esou Loscht an Erregung gëtt an dass alles esou ultra leidenschaftlech an ergëtzeg an esou. Nee, heiansdo sinn et och einfach esou, jo, emotional oder rational Entscheedungen vun, ah dorobber hunn ech elo Loscht, oh komm mer maachen dat an dat ass guer net esou net nëmme bezunn op kierperlech Loscht, weess de wat ech mengen, dass dat sou méi vielschichteg ass wéi sou déi Idee vu Sexdrive. Jo, also dat wat s du sees mat komm mir probéieren et nach eng Kéier oder ech giff elo gär awer nach en Orgasmus hunn, dat kann ee jo och steieren, et kann ee jo och sou einfach masturbéieren, och wann ech net weess ob een d'Masturbéieren iergendwann eng Persoun niewebäi ass oder, oder ja. Äh, engem dobäi hëlleft, wat jo dann dacks awer de mi einfachen an vläicht och mi séiere Wee ass fir zu engem Orgasmus ze kommen, wann d'Zäit schon irgendwie wäit fortgeschratt ass an een lo gär awer na giff kommen. Also do ass einfach Kommunikatioun wichteg an och Matdeele vu vu Wënsch a vun Bedürfnisser. Mhm.
Ja an ech fannen et guer net esou einfach no deene Saachen ze froen. Also Weder ze soen sou hey ech wéilt awer elo nach gären, och wann vläicht all zwou Persounen scho midd sinn an et kéint och schonn eriwwer sinn, nach ze soen umm ok mir sinn zwar elo nach grad derbäi Sex ze hunn, mee ech mierken ech verléieren iergendwéi d'Loscht, komm mer maache méi spéit weider oder ass et ok fir dech wa mer ophalen sou, well et esou guer net normaliséiert ass, dass dat och iergendwéi sou explizit kommunizéiert Wënsch oder Entscheedunge sinn. Also ech fannen et schonn e bësse scary, virun allem mat Leit mat deenen deen dat nach net geübt huet souzesoen, dat esou déi éischte Kéier ze probéieren. Jo, dat stëmmt.
Ass ni einfach esou ze kommunizéieren. A wann een da sech iwwer esou vermeintlech natierlech Reegelen, well dat wierkt jo oft esou, datt dat iergendwéi esou eppes, ech soe lo natierlech ass, mee iergendwéi eppes biologesches an ech hu lo esou Loscht bis dee Moment an dann nemme an dann muss et och riwwer sinn oder muss muss bis dohinner goen. Dat déi Regeln, dat een dat déi a Wierklechkeet net bestinn an dat een déi einfach kann opbriechen, dat ass net esou easy ze verstoen an et ass och dann nach méi schwéier fir Leit dat bäizebréngen.
Ech géing eng Kéier gären op d'Fro vun am Ufank zréckkommen. Kënne mer elo vläicht besser doriwwer schwätzen oder feststellen, wéi d'Dauer vum Sex eppes mat der entre guillemets, Qualitéit vum Sex ze dinn huet, Joël? Also vläicht si mer elo e bësse méi schlau ginn. Also meng Konklusioun elo esou als Zwëschestand wier, dat d'Dauer vum Sex schonn eppes mat der Qualitéit ze dinn huet, op d'mannst fir mech perséinlech, mee dat dat et awer esou vill Facteure ginn, déi dat beaflossen, dat ech dat awer net elo een zweent esou ëmsetze kann. Also et gëtt elo keng iergendwéi esou Ëmrechnungsformel, ab esou vill Minutten ass et gudde Sex oder et muss op d'mannst esou laang daueren, fir datt et gutt ass. Dat giff ech elo guer net soen. Also de Facteur sech Zäit kënnen huelen an och Zäit hunn, deen ass mengen ech schonn fir mech zimmlech wichteg an ech mengen och, datt dat gutt ass, wann een net all ze vill Stress huet. Anerersäits, dann argumentéieren ech emol direkt nach dogéint, hat ech awer och scho Situatiounen, wou dann just begrenzt Zäit war an dat deen dee Fait eleng awer och schonn e bësse Loscht Gewënn mat sech bruecht huet oder een dann eben, jo, esou Momenter hat, wou dann béid Persounen immens leidenschaftlech waren an dat elo iergendwéi séier huet misse goen, well och jiddwereen dann iergendwéi super super erreecht war, super bockeg war an een einfach quasi iwwerteneen hiergefall ass, ënner Guillemeten. Mhm. Mee dat ass, also bei mir op jiddefalls ass dat net d'Reegel, dass éischter, dat et méi laang dauert an ech dat och genéisse kann, wann ech weess, ok, ech hu lo net onbedéngt eng, eng grouss Deadline do, déi nach am Hannerkapp schwieft an op déi ech muss oppassen. Wéi ass dat dann fir dech Kelly? Bass de bësse méi schlau ginn, wat d'Verhältnis vun Dauer a Qualitéit ugeet? Jo, also ech mengen meng Äntwert verleeft an eng ähnlech Richtung wéi deng, well ech ka virun allem och soen, dass also esou wann een nëmmen 10 Minutten Zäit huet an dann muss et séier goen a béid Persounen hu mega Loscht, dat also sinn ultra befriddegend Quickiën. Ech hat awer och scho Sex, doriwwer kënne mer vläicht méi spéit schwätzen, wou ech esou war, bon, Dat hätt awer elo kéinte méi laang daueren. Iergendwéi ass et onbefriddegend sou. Wat bei 5 Minutte ka sinn, wat awer och bei 45 Minutte ka sinn, wat net onbedéngt eppes mat der Dauer ze dinn huet, mee tendenziell en hei hätt einfach kéinte méi laang daueren, egal wéi vill Minutten e elo laang war sou, well nach net alles dat passéiert ass, wat ech mer gewënscht hätt. An dowéinst, jo, et ass eng Tendenz do, awer och duerch dat, wat ech ganz am Ufank gesot hunn, nämlech de Kontext, deen iergendwéi entspanend ass, dass, wann een Zäit fir Sex huet, also de Sex méi laang dauert, et dann nice ass. Mä ech denken, dass fir mech gudde Sex ass, wann ech d'Gefill hunn, okay, et mécht mer Spaass, et mécht mech un, et mécht där anerer Persoun Spaass, et mécht déi aner Persoun un an ech spieren iergendwéi eng Verbindung tëscht mir an der anerer Persoun, awer och mat mir selwer. A fir dass genuch Raum do ass, fir dass ech déi Verbindung mat der anerer Persoun a mat mir spiere kann, hëlleft et heiansdo, wann ech keen Drock hunn, vu wéigen, okay, an enger Dräiviertelstonn, zack, zack, bum, bum, musse mer schlofe goen, well muer gëtt e laangen Dag an am Fong si mer scho midd. Sou. Also ech fannen et do och e wichtegen Aspekt, dass een halt muss kucken, dass aner Bedürfnisser och erfëllt sinn, nämlech dass een net hongreg ass, dass een net duuschtereg ass, dass een net ultra krass midd ass. Wann s den ultra nervege Muskelkater hues, ass dat vläicht och esou e bëssen, Hm, jo, keng Anung. Also esou, et ginn einfach ultra vill Bedürfnisser, déi do mat eraspillen, déi maachen, dass et eng méi oder manner gutt Erfarung ass. Fir mech stellt sech do och ëmmer d'Fro, Wat ass dann iwwerhaapt d'Zil vum Sex. Also ass d'Zil dat jiddereen dee bedeelegt ass een Orgasmus hunn? Ass d'Zil dat mer zesummen eng gutt Zäit hunn? Oder ass d'Zil dat mer eis dono iergendwéi befriddegt fillen? An dann stellt sech natierlech ëmmer d'Fro, wéi kënnt een zu deenen Ziler? Well wann ee lo dovunner ausgeet dat een just mat Penis an Vagina penetrative Sex a jidderee Bedeelegten un een Orgasmus muss kréien, dann muss de Sex vläicht laang daueren oder och net. Dat hänkt och ëmmer ganz perséinlech vun de Leit of an wéi hire Kierper funktionéiert. Fir mech ass et vläicht éischter sech, wann een dann onzefridden ass mat der Dauer, an et gi lo net iergendwéi extern Faktoren, déi, wou ee genau weess, ok, dat huet eben just esou laang gedauert, well dat an dat war, da muss ee sech vläicht éischter d'Fro stellen, wat ass elo d'Zil geweecht vun dovunner an wéi definéieren ech Qualitéit. Jo, an ech denken, déi Saach mam Zil ass och méi vielschichteg, wéi ee vläicht mengt, well ech mierke schonn, dass et engersäits esou ënnerleiend Ziler ginn, also quasi esou Saachen, déi ee selwer iwwer Sex denkt, dass se wouer sinn. An zum Beispill ass mäin, also generell, Zil net en Orgasmus beim Sex ze hunn, well ech denken, dass D'Qualitéit vum Sex a gudde Sex net ofhängeg dovunner ass, ob een elo en Orgasmus hat oder net. Dat heescht, dat ass esou d'generell Zil. Awer d'Zil an enger sexueller Situatioun selwer fir mech ka scho sinn, en Orgasmus ze hunn. Oder esou Ziler, déi meeschtens dobäi sinn, an Ziler, déi nëmmen heiansdo derbäi sinn. Zum Beispill meeschtens ass vu mir en Zil, wann ech Sex hunn, zumindest en Deel vun der Haut vun der anerer Persoun ze spieren, also plakeg ze sinn. So, mhm. also zumindest mam Uwerkierper plakeg ze sinn, an so wann sech déi éischte Kéier so déi plakeg Uwerkierperen oder Kierpere beréieren, fan ech eng mega schéin, e mega schéine Moment, eng mega schéin Erfahrung. An dat ass zum Beispill oft en Zil, wat ech beim Sex hunn, dass dat geschitt, well ech dat einfach mega schéi fannen. Mee wéi gesot, wann s de dann e Quickie hues, wou s de just séier d'Box erofzitts an ënner der Box riwwerschiebs, sou, dat ka genau sou schéi sinn an dann an deem Moment d'Zil sinn. Wat vläicht manner oft en Zil ass, mee wat ech genau sou unscheinend fannen, heiansdo och Saachen unzeloossen oder sou. Mhm. An et gi jo och Praktiken, déi einfach e bësse méi laang Zäit brauchen. A wann een déi mhm. wëll duerchféieren, dann muss een sech deem einfach bewosst sinn, dat een do dat net kann äh, forcéieren oder irgendwie hudelen an dann henno déi den sech wéi oder das unangenehm mhm. oder äh, das uncool an hëlt den echte vun der also Ee Beispill wier zum Beispill Analsex, wou ech jidderengem just ka roden, méiglechst lues a virsiichteg dorunner ze goen. Grad wann een ufänkt do Erfarungen ze sammelen, ass dat näischt wou ee sollt innerhalb vu 5 Minutte mengen auszeprobéieren. Also do gehéiert schonn e bësse Viraarbecht dobäi a virun allem vill Gleitmëttel. Jo, an do fällt mer och op, wat nach ee Virdeel ass vun dass ee länger Zäit hätt fir Sex ze hunn, also soe mer mol mindestens eng Stonn, ass dass een nei Saache kann ausprobéieren. Mhm. Well sou dee Standardprogramm, dee fonctionnéiert iergendwéi ëmmer. Also déi Saachen, déi wou ee weess, okay, dat ass iergendwéi nice an ech weess, et gefält mir oder där anerer Persoun. Wann een net vill Zäit huet, da geet een éischter op Nummer sécher, mengen ech, wéi wann ee méi Zäit huet a seet, okay, komm mer probéieren eppes aus, komm mer si e bësse méi kreativ. An dat ass och eppes, wat ech cool dodrunner fannen, wann ee e bësse méi laang Zäit huet. Apropos Standardprogramm, ech hunn iwwer Sex nogeduecht, deen ze kuerz ass. Ech hat dat jo scho virdrun kuerz ugemierkt, oder wou ech d'Gefill dono hat, dass en ze kuerz war. Bei mir war et dunn esou, dass dat Gefill oft opkomm ass, wann ech d'Gefill hunn, sou, okay, 't ass owes spéit, mir sinn allen zwee scho midd, mir wëllen awer nach Sex hunn an da spullen mer e Programm of, also knutschen, fummelen, ausdoen, Oralsex, iergendeppes un de Genitalien maachen, eventuell Penetratioun, eventuell kënnt eng Persoun zum Orgasmus an dann ass driwwer. Sou. An dat kann heiansdo ultra nice sinn, wann ee sech esou kennt an ëmmer esou kann op esou en Programm zeréckgräifen, mee wann dat ëmmer erëm geschitt an dat déi eenzeg Aart a Weis ass, wéi Sex passéiert, an déi hallef, dräivierel Stonn ëmmer d'selwecht oft leeft, dat ass esou, wou ech d'Gefill kréien, ok, dat ass iergendwéi onbefriddegend an ech hunn esou e Wonsch no méi. Elo ass d'Fro, Joël, wat ass da fir dech Sex deen ze kuerz dauert oder Grënn firwat Sex kann ze kuerz an onbefriddegend sinn. Also dat wat s du elo beschriwwen hues, dat géif ech definitiv ënnerschreiwen. Sou Standardprogramm an dann net vill Zäit hunn oder d'Gefill hunn dat misst elo iergendwéi séier eriwwer sinn, dat ass op jiddefalls ee Facteur wou ech soen ok dann fillen ech dono mech iergendwéi sou onbefriddegt oder denken ok dat hätt elo kinnte méi laang sinn. Dann huet et bei mir awer och heiansdo domadden ze dinn dat ech bei Penetratioun Gefill hat ze séier komm ze sinn an dann d'Gefill hat esou ok dat ass elo riwwer, dat ass elo ganz schlëmm. Dat war virun allem am Ufank vu menger sexueller Carrière ass dat méi oft virkomm, bis dunn ech awer relativ séier zum Gléck vu Leit matgedeelt kritt hunn, dat dat net éischtens d'Enn muss sinn an zweetens net schlëmm ass oder net schlëmm wär fir déi Persoun. Mat deem Selbstbewosstsinn wat een doduerch kritt ass een dann heiansdo och schonn eleng doduerch méi laang ausdauernd geweecht oder méi ausdauernd geweecht an et huet souwisou scho méi laang gedauert an iergendwann ass dunn awer och d'Bewosstsinn komm dat Sex eben net haaptsächlech Penetratioun ass an domat huet sech dat souwisou e bësse g'ännert. Mee jo, ech giff soen d'Gefill dat eppes ze kuerz dauert wat sexuell ass, dat huet oft méi mat der Qualitéit ze dinn wéi tatsächlech mat der Dauer. Also ech mengen, datt een och, wéi s du sees, eng dräivéierel Stonn oder eng Stonn ka Sex hunn an einfach et herno onbefriddegend fannen, well iergendwéi net immens vill spannend Saache geschitt sinn. Mee has du da schonn écker Sex, deen, wou s de herno geduecht hues, Oh, dat war mer elo vill ze vill laang?
Ech mengen net. Wann dann éischter am Ufank vu menger, wéi s de et genannt hues, sexueller Karriär, well ech dunn net wosst, wéi ech no deene Saache froe soll, déi ech gären hätt, oder déi Saachen initiéieren, déi ech gären hätt. An da kënnt et halt net dozou. An dann hunn ech mer geduecht, esou, bon, okay. Mee ech denken, datt Dauer am Fong éischter mécht, dass dann trotzdem nach d'Saache passéieren, déi ee gären hätt. Heiansdo hunn ech mech awer scho geiergert, well ech mer geduecht hu, bon, an dat ass, weess de, sou dat ass sou d'Erwuessene-Life iergendwéi, déi vun deenen zwou an enger hallwer Stonn hätt ech och nach kéinten eng Stonn lo eppes kachen, d'Wäsch maachen, nach iergendeppes schaffen oder eppes fir d'Uni maachen. Weess de, et ass esou traureg, wéi dann iergendwéi sou To-Do-Lëschten heiansdo an d'loschtvoll Sexualliewen agräifen an ech mer dann denken, sou ech hätt awer haut kéinte méi effizient sinn a muer manner To-Dos erleedegen, wann ech haut manner laang Sex hätt. Dat ass sad but true, dat hunn ech mer schonn alt geduecht, mä ech huele mech dann ëmmer selwer bei der Nues. An du? Ech, ech hunn dozou nach eng, eng interessant Statistik awer nach. Mhm. Ech hat eng fonnt, wou, wou se nämlech och Fraen, déi mat Frae schlofen a Männer, déi mat Männer schlofen, befrot hunn. Eng vun den, vun den Ergebnisser wär, dat Koppele vun, vun zwou Fraen, dat déi anscheinend manner oft, mee duerfir méi laang Sex hätten. An dorunner hunn ech och missen denken, wou s de dat eeben elo gezielt hues mat, oh dat huet elo zwou Stonne gedauert, mee ech hätt am Fong eng Stonn dovunner kinnten nach e bëssen Haushalt maachen. Do hunn ech mer d'Fro gestallt, ob een heiansdo, well een, also esou Relatiounen, dat ass jo ni esou ganz, ganz sécher, An heiansdo huet een, also heiansdo hunn ech och schonn d'Gefill gehat, okay, dat do, ech muss do profitéieren, dat muss elo nach e bësse méi laang daueren, well ech weess net, wéini dat ech déi Persoun déi nächst ka gesinn, ech weess net, wéi laang elo dozwëschent wäert sinn. An ech froe mech, ob dat vläicht och dann en Ënnerscheed ass, wann een a méi enger stabiller Relatioun ass oder vläicht an enger méi scho längerfristeger bestoender Relatioun ass, dat een da vläicht Méi oft Sex huet an dofir méi kuerz? Ech weess et net. Dat ass, also dat si meng ech och Froen, déi ee sech, déi ee sech stelle kann, well grad déi Geschicht mam Ausprobéieren, dat ass jo, deen ee Faktor ass jo, wéi laang dauert et a wéi vill Zäit hunn ech fir Saachen auszeprobéieren an deen anere Faktor ass, wéi oft hu mir zwee d'Chance fir eis ze treffen a fir kënn, fir kënne Saachen auszeprobéieren. Jo, also ech denken op jidde Fall, dass d'Dauer vum Sex och ofhängeg ass vun der Dauer vun der Relatioun. oder vun der Aart a Weis vun der Relatioun, well et gi Leit, zum Beispill eng vu mengen Ex-Frëndinnen, mat deem ech nach ëmmer Sex hunn, dat gesinn ech zweemol am Joer an da gesi mer eis awer dee ganzen Dag oder zwee oder dräi Deeg um Stéck an dann hu mer natierlech méi laang Sex an dee ganzen Dag, well well ee vun eis zwee dann einfach grad Vakanz huet a mer eis kënne géigesäiteg besiche goen, also mir wunnen net an deene selwechte Stied. An halt, wéi ech schonn am Ufank gesot hunn, eleng duerch dat Vakanzefeeling oder dass een esou Datezäit huet, déi vläicht een oder zwee Deeg dauert, mécht natierlech, dass de Sex och méi laang dauert. An awer och doduerch, dass mer eis scho relativ laang kennen an och eng Kéier zesumme waren, eis awer esou gutt kennen, dass et eis och Spaass mécht sech esou laang op eneen anzeluussen, well ech fannen och, dass zum Beispill um Ufank wann ee sech kenne léiert et esou e bëssen ambivalent ass, well engersäits hues de esou mega Loscht déi Persoun kennen ze léieren a Saachen auszeprobéieren a bass mega curious an esou, wat natierlech mécht, dass de vläit och méi Loscht drop hues mat där Persoun Sex ze hunn. well alles esou nei an opreegend ass a gläichzäiteg mierken ech, dass déi Opreegung fir mech awer och ultra ustrengend ass, well et mat ultra vill esou Onsécherheet verbonnen ass, dat heescht iergendwéi emotional ustrengend, weess de, well et esou en Eruntaaschten ass, fir d'éischt emol kucken, wéi ass de Kierper vun där anerer Persoun, wéi paakt déi aner Persoun mech un an esou, wéi kënne mer léiere mateneen ze kommunizéieren an eis eng nei Zäit ze maachen. an ech dann och erëm net sou vill an sou laang Sex um Stéck kann hunn an och mol eng Paus brauch, well et einfach och ustrengend ass déi ganz Verhandlungen entre guillemets mat sech selwer an mat där anerer Persoun ze féieren. Mee jo, ech mengen et gëtt net eng Äntwert, mee et gëtt ëmmer méi Point de Vue'en souzesoen op eng bestëmmte Situatioun. Jo, op jidde Fall.
An dat ka sech jo och mat der Zäit änneren an enger Relatioun an am Laf vun engem Liewen, wat ee léiwer huet oder wat ee, wourop ee méi Loscht huet. An dat kann och sech vu Situatioun zu Situatioun änneren. Also déi, dee kuerzen an intensive Quickie, deen hu mer jo elo scho e puermol erwähnt, dat kann och immens flott sinn. Dat kann och immens Héichqualitative Sex si, mee eben net, net fir jiddereen an net ëmmer fir jiddereen. A wat mer do nach afält, wa mer esou iwwer Quickie schwätzen, wat ech och nice fannen, ass wann een duerno enzwousch nach hi muss, et huet een net vill Zäit an dann turnt ee sech géigesäiteg esou un, datt ee mega Loscht huet Sex mateneen ze hunn, fummelt ee vläicht och e bëssen 't huet ee vläicht och sou bësse Fummelsex an da muss een awer goen an da bleift déi Tensioun bestoen an geet een zum Beispill, ech weess net, Frënn besichen, bei déi owes iessen an dann hält sech déi Tensioun souzesoen iwwer de ganzen Owend an dann kann een sou vläicht nach eng Kéier dorop zeréckkommen. Also sou wann een sou laang Ënnerbriechungen huet oder wann een duerch déi Ënnerbriechung d'Saach souzesoe verlängert, dat ass och nice. Ech hunn nach zwou Saachen. Éischtens, Du has virdrun erwähnt, dass Fraen, déi mat Frae Sex hunn, manner oft, awer méi laang matenee Sex hunn. Effektiv, wann, wou ech hei opgeschriwwen hunn ënnert der Iwwerschrëft Sex, dee laang dauert, steet esou ganz ënnen d'Fro, Is it a gay thing? Well ech schonn och d'Gefill hunn, dass Deen Sex, deen ech mat weiblech sozialiséierte Persounen hunn, tendenziell méi laang dauert, well et oft einfach net dee Penis gëtt, dee mer virdrun schonn erwähnt hunn, deen als Norm vun der Längt iergendwéi sou bëssen kulturell iwwert allem steet. Also ech denken, dass net all Heterosex oder Sex wou Penisser involvéiert sinn, domadder ophält oder modder ufänkt, dass Penetratioun an Ejakulatioun stattfënnt, mee einfach dass dat sou ganz non-existent ass, mengen ech, mécht et gëtt schonn esou en anere Framing. An da gëtt et halt och esou um Internet sou mega vill Memes, sou lesbian, gay, queer women Memes, wou dat schonn och e bëssen bal schonn als Stereotyp duergestellt gëtt, dass een halt sou laang Sex huet. An et ass awer deelweis schonn och wouer, muss ech soen. Also wann s du sees Is it a gay thing? Dann denken ech natierlech och u Männer, déi Sex mat Männer hunn. Mäin Bauchgefill ass, datt deen och am Duerchschnitt warscheinlech e bësse méi laang ass. Also grad innerhalb vun der gay Community gëtt et och bëssen esou déi ganz krass hypermaskulin Mythen, datt dat och immens laang misst daueren. An dann deelweis ginn och Hëllefsmëttel geholl, also Medikamenter oder Drogen, fir méi laang ze kënnen, fir méi laang eng Erektioun ze hunn. Also do schéngt sech dat dann éischter net esou an wholesome Memes, mee éischter a sou enger Kompetitioun nidderzeschloen. Wee quasi méi laang e Steiwen huet. Jo, oder wee elo, ween do elo super laang performe kann an esou. Jo, dat ass kee Marathon, dat ass kee Concours, mee et geet drëm, datt jiddweree Spaass huet. Also wann et Leit Spaass mécht, sech doranner ze moossen oder dat als säin Zil ze setzen, dann däerfe Leit dat gäre maachen. Mee ech wëll just drop hiweisen, datt et net déi eenzeg Manéier ass, fir Sex ze hunn an datt et duerchaus eng gutt Idee ass, sech ze iwwerleeën, firwat ee wat wéi wëll maachen a wéi laang een dofir wierklech Zäit sech wëll huelen. An Och drun erënneren, dat och wann zwee oder méi Penisser am Spill sinn, dat wann déi ejakuléiert hunn, dat de Sex net muss eriwwer sinn domadder. Dat ass mengen ech eppes wat ee sech kann zu Häerz huelen.
Dat féiert mech och e bëssen zu der zweeter Saach, déi ech nach wollt beschwätzen, nämlech, Ok, wat ass da lo wann een effektiv wëll méi laang eng Erektioun hunn? Well ech hunn esou e bëssen nogesicht an Schlagwuert Dauer vun Sex op Suchplattformen aginn an esou an dunn koumen ganz oft awer och esou Tipps an Tricks wéi een kann méi laang eng Erektioun halen. Also mir hu jo elo schonn e bësse festgestellt, dass et vläicht net extrem wichteg ass, se kënne laang ze halen. Mee ech kann och schonn novollzéien, dass et, wann een esou iwwer Sex, deen ze kuerz dauert, hues de jo och scho virdru gesot, frustréierend ass, entre guillemeten, ze fréi ze kommen. Joël, wat denks du? Also ech hunn och e bëssen nogesicht, well ass dat, also et gi verschidden Ernährungstipps, ech hunn dat relativ interessant fonnt, an zwar Ënnen a Knuewléck, Banannen. an Chilien, déi alleguerten sollen hëllefen, dat d'Blutt an déi richteg Richtung fléisst an sech do sammelt, wou et soll sammelen. An soss sinn déi meeschten Tipps esou bëssen, jo, probéiert e gesonde Liewensstil ze hunn a Sport ze maachen. Also dat ass alles immens kierperbezunn, wat ech esou fonnt hunn. Bon, hei steet zum Gléck awer och pay attention to your partner. Also alles dat wat mir lo schon e bësse geschwat hunn, nämlech dat et vläicht net onbedéngt just drop ukënnt, wéi laang dee Penis da lo steif ass a wéi laang en an iergend enger Kierperëffnung ass, mee op ganz vill aner Saachen. Dat gëtt hei dann och kuerz erwähnt. An deen aneren Tipp ass effektiv ze masturbéieren an e bëssen opzepassen, wéi een do seng Loscht verlängere kann a wéi ee kann kuerz ophale mat masturbéieren an da rëm weidermaachen. Dat kann och hëllefen, fir einfach de Kierper besser ze kennen. Ech hunn och nach een aneren Tipp fonnt, an zwar soll een, wann een ee Penis huet an et muss ee pissen, soll ee probéieren, den Urinfloss fir e puer Sekonnen ze stoppen a sech ze mierken, wat fir eng Muskelen een dofir benotzt an dat dann och, wann een net pisse muss, quasi déi Muskel probéiert unzespanen. Fir e bëssen ee bessert Gefill dofir ze kréien. Jo, lol, ech hunn dat awer och fonnt. Do gouf dat beschriwwen ënner Beckeboden trainéieren, well et gëtt jo fir Persoune mat Vulva déi Eeër, déi ee sech kann an d'Vagina aféieren a quasi halen, fir esou dee Schliissmuskel an de Beckenbodenmuskel ze trainéieren. An ech denke fir Persoune mat Penis ass dat bestëmmt och net schlecht. Also och en vue datt een am Alter déi Muskele souwisou net méi sou gutt benotze kann, ass et vläicht guer net sou onschlau. An ech hunn nach fonnt, datt ee reegelméisseg bei den Dokter soll goen, fir en Check-up ze maachen zu Duerchbluddungssaachen an esou. An ech muss soen, ech fannen dat Net onbedingt de beschten Tipp wann ee wëll laang eng Erektioun halen, ausser et hält ee se wierklech fir d'eegen Ermiessen extrem extrem kuerz. Mee am Bezuch dorobber, datt als Männer sozialiséiert Persounen oder Leit déi e Penis hunn, manner oft bei den Dokter ginn, sou wat ech schued fannen a wat awer eng vun de Grënn ass firwat Männer éischter stierwen. well se manner bei den Dokter ginn. Dowéinst fannen ech dat am Fong guer kee sou e schlechten Tipp, muss ech soen. Also ech denken och, datt et wichteg ass, datt wann ee mengt, hat een e Problem, datt ee sech net schummt, mee wierklech bei den, bei den Dokter, bei den Urolog oder d'Urologin geet, oppen doriwwer schwätzt, datt een ni deen éischten a sécher net deen eenzegen, dee mat esou Problemer kënnt. Jo, fir sech e bëssen ze berouege kann een och nach eng Kéier d'Penis-Episod vu mir a vum Eli lauschteren, wou mer och schonn e bëssen iwwer déi Saache geschwat hunn. Wat ech och nach giff soen, well ech virdru gesot hunn, et sinn immens vill esou kierperlech Tipps gewiescht, An dat Mentaalt ass net esou wierklech beschwat ginn. A keng Angscht, ech wëll elo net deen Typ mm. ginn mat Denk un deng Bom, well dat fand ech ganz ganz also denk un eppes anescht, dass wus du dann net erreecht bass, dat fand ech eng ziemlich blöd Idee einfach, well de Sex ass do fir en ze genéissen an net fir irgendwie anzehalen. Mee menger Erfahrung no ass esou fréi kommen oder gefillt ze fréi kommen huet immens vill mat bëssen Iwwerfuerderung och ze dinn. An wann ee vun all deenen Andréck einfach erschloe gëtt an dann esou ok puff et explodéiert elo alles an elo ass et eriwwer. An ech denken datt een do wann ee lues un d'Saach ugeet, wann ee probéiert mat sengem Partner, senger Partnerin ze kommunizéieren, an einfach an engem State of Mind ass, wou een net déi ganzen Zäit driwwer nodenkt, Wini kommen ech elo an ech muss ënner anhalen, dat een dann vill méi relax a vill méi entspaant dorunner erugoe kann an et eben dann net esou verkrampft ass. An ech hat virdru gesot, um Ufank vu menger sexueller Karriär hat ech oft de Problem, datt ech ze fréi komm sinn. Ech hat awer och direkt bei menger zweete Kéier, witzegerweis, de Problem, datt ech guer net komme konnt, well ech mech esou drop konzentréiert hunn, net ze kommen, dat dunn äh, irgendwie en Orgasmus kun mi méiglech wär. Dat wär zwar och dunn interessant direkt zerfuhren, dat dat och anescht ka sinn, mee och net unbedingt die beschten die beschte Method fir dann lang ze kënne, wann en dann keen Orgasmus mi kritt oder am Fong guer net mi so richtig genéisse kann. Mhm. Duerfir giff ech dofir plädéieren, fir, jo, engersäits roueg dorun ze goen, driwwer ze schwätzen an als déi Persoun, déi pénétréiert gëtt, wann ech giff net de Geck domadder maachen, well ech mengen, dat kann da vill Leit esou an eng Spiral bréngen, wou se sech net méi sécher fillen a wou se iergendwéi dat net cool fannen a sou weider. Natierlech kann een iwwer Saache laachen, mee dann zesummen an net iwwert een. Dat ass, mengen ech, eppes wat dann awer wichteg ass, well jo awer dann trotzdeem iergendwéi Selbstwäertgefill mat dodrunner hänkt an een ouni dat dann och et nach méi schwéier huet fir ze performen, wann een dat da sou nenne wëll. Jo, an ofschléissend géing ech dozou soen, ech mengen, datt et och anescht erëm esou ass, dass wann een onbedéngt wëll en Orgasmus kréien, awer keen kritt, et vill mat Iwwerfuerderung ze dinn huet a mat dorunner denken, oh Gott, ech wëll elo ee kréien, awer ech kann net, brauch ech elo ze laang an esou. Also ech denken, dass do ähnlech Gefiller am Spill sinn. Mee dozou méi an iergendenger anerer Folleg zu Orgasmen. Joël, bass de mat der Dauer vun haut zefridden? Jo, ech sinn zefridden.
Ech fannen zwar, datt mer elo sou warscheinlech relativ schnell op e Schluss kommen, mee heiansdo ass dat einfach sou. Mee ech sinn generell zefridden. Ech fannen, mir hunn eis ganz gutt ausgetosch an vill interessant Gedanken gedeelt. Nice. An du? Jo, ech och.
Ech fannen et schued, datt mer schonn sou laang matenee geschwat hunn, well ech kéint nach méi laang mat der schwätzen. Mee ech muss elo tatsächlech akafe goen. Also ouni Witz, dowéinst muss mer elo ophale mat schwätzen. Ausserdeem probéiere mer jo ëmmer, dass eis Episoden net iwwer eng dräivierel Stonn oder eng Stonn daueren. Wat huet Qualitéit mat engem Podcast vun der Dauer mam Podcast ze dinn? Ah, doriwwer kënnt der elo nodenken. Vläicht kënnt der eis jo och eraschreiwen, wat dir esou denkt. Och jiddefalls fir déi, déi elo nach net genuch haten, kënnt elo nach eng Rubrik. Yes, Adi. Ciao.
Eng gutt Fro. Gutt gefrot.
Wat ass Natursekt? Natursekt ass eng sexuell Praxis, déi u sech näischt direkt mat Schampes oder Cremant ze dinn huet. Et huet och net onbedéngt eppes mat der Natur ze dinn. Natursekt oder Waassersport oder Golden Shower, also Gëllen Dusch, ass ee sexuellen Akt, dee mat Urinéieren oder Pissen verbonn ass. De Fachbegrëff fir dës Praxis, an där d'Persoun oder d'Persoune Freed um Urin an um Urinéiere verspieren, ass Urophilia. D'Leit, déi hei drop stinn, si virun allem vum Geroch, Gefill a vum Geschmaach vum Urin ugetörnt. Och op een ze urinéieren oder ugepisst ze ginn, kann Deel vun dem sexuelle Fetisch sinn. De Pleséier kann vum Urin selwer kommen, der Flëssegkeet, déi naass a waarm ass, oder doduerch, datt een der Partnerin oder dem Partner vertraut an et eppes Intimes ass. An engem Sadomaso oder BDSM-Kontext kann Urophilia eng Aart a Weis sinn, een ze dominéieren, ze humiliéieren oder ze bestrofen.

Urin anzehalen, bis een net méi kann, oder engem nozekucken, dee probéiert, esou laang wéi méiglech net an d'Box ze maachen, obwuel een onbedéngt an dréngend Pipi maache muss. Och am Urin bueden, bepitzte Kleeder richen oder an der Urophagie deelhuelen, Natursékt drénken, kënnen een Deel vun dëser Praxis sinn. Urophagie ass net onbedéngt sexuell, mee wann et Deel vun enger sexueller Praxis ass, geet et meeschtens drëm, engem an de Mond ze pissen. D'Persoun entscheet dann, den Urin entweder ze drénken oder erauszespäizen. Sinn dës Praxisse problematesch? Dës Praxisse ginn nëmmen als problematesch ugesinn, falls se een negativen Impakt op engem seng Bezéiungen an op de sozialen a professionelle Fonctionnement vun der Persoun hunn. Et ass natierlech och wichteg, dass jiddereen averstanen ass, dëst ze maachen an dass Konsens besteet. Wéi bei all sexueller Praxis ass et och wichteg, virdrun, wärenddeems an dono kloer ze kommunizéieren, wat ee wëlles huet, wat ee mécht an wou engem seng Grenze sinn a wéi een et erlieft huet. Et ass schwéier ze soen, wéi verbreet Urophilie ass an et ginn och keng gutt Studien dozou. Well d'Akzeptanz an der Gesellschaft geréng ass, schwätzen déi meescht Leit och net driwwer an se outen sech net. Et ginn awer ganz vill Pornofilmer, an deenen een Golden Showers gesäit. De Ricky Martin soll an engem Interview gesot hunn, dass hien Natursekt gär huet, ouni weider an den Detail ze goen. Och de Frank Zappa huet ee Lidd doriwwer geschriwwen. An der Konscht hunn bekannte Moler wéi de Rembrandt an de Picasso esou Motiver benotzt, an och an der Fotografie ginn et Duerstellunge vu pissende Leit an engem sexuelle Kontext. Et brauch een och just bis op Bréissel ze goen, fir de Männeke gepisst ze gesinn, also d'Statue vun engem klenge Jong, deen am Gaang ass ze urinéieren. Wat sinn d'Risike vun dëser Praxis? Urin ass steril esou laang wéi ee gesond ass. Bakteriell, viral a fungal Infektioune kënnen duerch den Urin iwwerdro ginn. Dëst ass virun allem e Risiko, wann de Pipi a Kontakt mat enger Wonn kënnt. De Risiko ass besonnesch grouss bei Leit déi Hepatitis A oder B hunn, well dëst duerch den Urin iwwerdro ka ginn. Dat nämmlecht gëllt och fir Herpes. Am Hals kann ee sech och mat Chlamydia a Gonorrhea ustiechen, falls een Urin ofschléckt. All dës Risike si kleng, mee wann een hinne komplett aus dem Wee goe wëll, ass et vläicht eng gutt Iddi, ee Prabbeli oder ee Reemantel mat Kapuz bei sech ze hunn. Ech soe Prost an ech hoffen dir sidd net ze vill ugepitzt.